Hemmeleri bişen, gowy bişen. İyi yiyip doyup bilen yok. Noş olsun, işleriniz açık olsun. Hemmäňize men aýna gurbanyňyz kabul bolsun etýän aýat töwirligiňiz kabul bolsun. Gurbanlykda halka tatlysyz bolmaz, şoň üçin halka tatlymyzy geliň birlikde edeliň. Men bu gün nädip edilişini size görkezjek. Bilen tatlymyzyň şerbeti bilen başlalyň. Men bir kile şekeri goýdum içine. Şu dört dört stakanam şu şunýaky stakandan suw goýdum. Indi gaýnamana başlady. Ýuwaş-ýuwaşdan gaýnamana başlady. Arasynda şeýle garyşdyrdym. Şeker gowy eresin diýip. Şuny gaýnamana başlady. Şuny indi ýedi-sekiz minut ýaly gaýnadyp, ojakdan almakak. Şu limony gysyp içine goýjak. Şerbetimiz gaýnaýar. Aslynda şerbetimizi bir gün öňünden edip goýsaňyzam bolýar şuny. Edip goýsaňyz sowjak gowy bolýar. Bize şerbet sowuk gerek. Şoň üçin. Ine şerbetimiz şu gaýnap dur. Bir 5 minut ýaly boldy. Biraz goýulandan soň goýulýar. Indi gaýnadykça özleri özi goýulýar. Ondan şu limon atjak içine. Indi limonymy atjak içine. Gabygy bilen bir gezek gysyp gabygy bilen ataýyn mana. Şu ýarty limon. Birazajyk goýalarmyr. Öňki suwuklygy gitdi. Ýöne birazajyk syçraýar, indi şu taýlary dolýar da şeýle. Şerbetimiz gowy gaýnady. Bir 5 minut ýalam bolandyr. Limony tandan soň gowy gaýnady. Nähili gowy gaýnasa, şonýaki onsoň e, şerbetimiz soň şekerlenenok. Nähili gowy gaýnasa. Gaýnady, şunu soğumany alalyň. Bu sowan soň tatlymyza, meşhur tatlymyza başlalyň. Indi şurada şu taýda sowasyň özi. Halka tatlymyzyň gelin hamyryny edeliň. Men bir ýumurtgany goýdum içine. Indi bir stakan manna krupy. Indi bir stakan ýogurt gatyk. Gatyk bir stakan. Ýanky stakan e, gatykly stakanyň üstüne suw goýdum. İçini garyşdyrdym gowja edip. Indi bir stakanam suw, normal suwuk suw. Krantdan alyp bilersiňiz. Indi ýaňky ýaňky hamyrymyzyň üstüne bir e, bir e, gabartma tozuň ýarsyny goýmaly. Ýarsy ýetdi.

Kän gaty bolmaly agam ýeriňiz. Indi skorotkamyzy alýas. Aşagyny açdym. Ýag goýup, şu ýag gyzýança garaşýas. Şunýanra. Hah, şunýaky ýag. Ýetýä. Ýag goýup. Eee 1 litriň ýarysy gitdi-de. Ine. 1 litriň ýarysyny goýýas. Indi şuň gyzan soň ýanky halka tatlymyzy bişirmäne başlalyň. Men zatlarymy taýynlaşdyrdym. Eee şunýaky gysma torba-da gerek. Şuň içine doldurjak şu hamyrdan ýagymyzam ne gyzmana taýyn bir wilka goýdum ýanyna çykarmak üçin. Şerbetimiz taýyn aňyrda sowady. Bärde-de şunýaky bir gabymyz bolmaly, şuň içi häzir dolýa şu hamyrdan bişirip. Ilki gyzartýas ýagda, soňam şerbete goýýas. Şerbetden içensoň şerbetini gowy. Soňansoň bärik goýup, şeýle dolýar häzir indi. Görkezer. Ine ýaňky ýagmyz gyzdy. Şeýdip gyzanyny biljek bolsaň gowy bişýär. Şeýdip towany açjak. Ýaňky bekländi. Towany açjak şeýdip. Ýaýbaň bolsa skorovodka gowy bolýar bişirmek üçin. Şo bir bir elli eden soň biraz kynrak bolýar. Şeýdip bişirmäne goýalyň. Ine ýaňky gysan

Şu gyzylja bolup pişen soň gowy bolýa. Soň muny şerbete goýaýmaly. Ine şu taýyn. Şuny şeýdip şerbete goýýas. Biraz garaşýa. Indi şu pişenleri düzeliň şerbetiň içine.

Indi biz şeýdip gysaly. Ýatyp berýän soňumyzy. Bir elle telefon tutdan soň kamerany biraz kynrak bolýar. Ine bu mını gytsak Bu bişýänçä biz bärdäki şerbetdäkimizi çykaraly. Şu aşakda bolanlary çykaraýyn zerura. Kän dursa ýumşaýar içinde. Şuňa gowy çekipdir, agyrlaşýanyny bilersiňiz özüňizem. Agyrlaşsa şu şerbeti çekeni bolýar. Şu manna krupa bolansoň şerbeti çalt çalt çekýär.

Halka tatlymyz bolýar. Şeýdip düzübermeli bişirip. Soň şerbeti goýýas birazrak. Soňam bärik alyp düzüp taýyn bolýar. Şunýaky bolýar. Indi ýerini test edip görkezeýin.

Iýip doýup bolanok. Noş bolsun. Ýaky wideolary isleseňiz maňa kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Begenmäni, agza bolmany kanalyma ýatdan çykarmaň. Adamla görüşýänçäk.